Ӕхсар ӕмӕ Ӕхсӕртӕджы мӕлӕт Дзерассӕ Ӕхсары йӕхи лӕг фенхъӕлдта. Уымӕн ӕмӕ Ӕхсар ӕмӕ Ӕхсӕртӕг ӕмхуызӕттӕ уыдысты асӕй дӕр ӕмӕ уындӕй дӕр: бурхил, дӕргъӕлвӕс, фӕтӕнриу ӕмӕ цӕхӕрцӕстгуырдтӕ. Ӕмӕ сӕ ничи зыдта, чи сӕ кӕцы у, уый, Хуыцау ӕмӕ зӕххы йеддӕмӕ. Мусонджы дуарӕй куы бакаст ӕмӕ Дзерассӕйы куы федта Ӕхсар, уӕд загъта йӕхинымӕры: «Хуыцӕутты Хуыцау, нӕ амонд нын фӕндагыл дӕр ма фесаф ӕмӕ бынаты дӕр. уый та кӕмӕн кӕлудтӕн ӕмӕ Ӕхсӕртӕг ӕд бинойнаг ӕрцӕудзӕн?» Дзерассӕ йӕм скаст ӕмӕ йӕ фӕрсы: «Куыд ӕрӕгмӕ цыдтӕ?» Ӕхсар ӕм ницы сдзырдта. Уаих фӕуай, нал мӕ зоныс? Афӕдзӕй-афӕдзмӕ доны бын иумӕ куы уыдыстӕм, зӕгъгӕ йӕм бадзырдта Дзерассӕ. Уӕд бӕлвырд базыдта Ӕхсар, ай йе фсымӕр Ӕхсӕртӕджы ус кӕй у, уый. Ус лӕппумӕ йӕхи ласын байдыдта, фӕлӕ йӕм Ӕхсар йе ргом нӕ лӕвӕрдта. Хуыссынафон куы ӕрцыд, уӕд Ӕхсар йӕ нымӕт Дзерассӕйы бын бакодта, Ӕхсӕртӕджы нымӕт та сӕуылӕныг кодта. Ӕмӕ, цӕмӕй кӕрӕдзимӕ хӕстӕг нӕ уыдаиккой, уый тыххӕй йӕ кард фелвӕста ӕмӕ йӕ сӕ дыууӕйы астӕу нывӕрдта. Ус фӕмӕсты ис, фестади ӕмӕ бустӕгондӕй хицӕнӕй сбадтис. Уӕд уалынмӕ ӕхсӕртӕг ӕрхӕццӕ ис ӕмӕ саджы мард ӕрхаста ӕд къала бӕлас. Ӕмӕ Дзерассӕйы ӕнкъардӕй бустӕгондӕй бадгӕ куы федта, уӕд йӕ зӕрдӕ фехсайдта, афтӕ ӕнхъӕл уыдис, ӕмӕ йын Ӕхсар батых кодта. Ӕмӕ хъама фелвӕста, ӕмӕ йе фсымӕр Ӕхсары ныццавта ӕмӕ йӕ амардта. Уӕд ын ус радзырдта, куыд уыдис, уый. Ӕхсӕртӕг фӕсмоны бацыдис, ме фсымӕры ӕнаххосӕй амардтон, зӕгъгӕ. Ӕмӕ йӕ хъама фелвӕста, йӕ фистон ын Ӕхсары риумӕ сарӕзта, йӕ фындз та йӕхи зӕрдӕмӕ, ӕмӕ йыл йӕхи руагъта. ӕмӕ хъама йӕ зӕрдӕйы сфардӕг ис ӕмӕ фӕмард ис. Дзерассӕ байдыдта дзыназын, кӕуын, ниуын, додой кӕнын. Хоста йӕ сӕр, йӕ уӕрджытӕ, аймыл сӕ йӕ буалгъми ӕрцыд, мӕн тыххӕй куы фӕмардысты дыууӕ ӕфсымӕры, зӕгъгӕ. Йӕ дзыккутӕ тоны, йӕ рустӕ рӕдувы, хъарӕг кӕны ӕмӕ йӕ хъарӕгӕй арауынц хӕхтӕ, сырдтӕ дӕр ныхъхъус сты арф хъыгӕй. Згъалы хъарм цӕстысыгтӕ Дзерассӕ дыууӕ фсымӕры. Сӕ астӕу сбадти ӕмӕ ӕмбисӕхсӕвмӕ фӕкуыдта ӕхсары марды, ӕмбисӕхсӕвӕй бонмӕ та ӕхсӕртӕджы мардыл. Йӕ тӕригъӕдӕй мӕрдты сӕрмӕ сбадти кӕуындзаст саумылазон мигъысыг. Ныр сын цы ми кӕнон? Уадзгӕ сӕ кӕнон ӕмӕ сын сӕ хъамбул уӕрджытӕ, сӕ цӕхӕр цӕстытӕ ӕмӕ сӕ сырх уадултӕ сынтытӕ ӕмӕ рувӕстӕн хӕрынмӕ куы ныууадзон. Ӕвӕргӕ сӕ кӕнон ӕмӕ сын цы мадзал ссарон, зӕгъы йӕхицӕн Дзерассӕ. Уыцы афон Уастырджи ратахт йе ртыкъахыг бӕхыл, йӕ егар дӕр йемӕ афтӕмӕй, ӕмӕ Дзерассӕйы уӕлхъус алӕууыд, ӕмӕ йын зӕгъы: «Уӕ хурты хур ӕмӕ арвы фидауц, уӕ мӕ рухс дуне ӕмӕ бӕсты рӕсугъд! Ӕз рагӕй дӕр дӕ фӕдыл куы зилын, уӕд цӕуыл хъыг кӕныс, цы дыл ӕрцыд?» Куыннӕ хъыг кӕнон, мӕн ацы дыууӕ фсымӕры мӕн тыххӕй фӕмардысты, ӕмӕ сӕ куыд баныгӕнон, уымӕн ницӕмӕ ларын. Уастырджи йын загъта: «Усай, уыдон ӕз баныгӕнин бӕргӕ, усӕн мын куы рацӕуис, уӕд». Цӕуылнӕ дын ацӕудзынӕн усӕн, ацы мӕрдты куы баныгӕнӕм, уӕд, зӕгъгӕ, йын дзуапп радта Дзерас. Уастырджи йӕ ехсы фындзӕй зӕхх ӕркъуырдта, ӕмӕ дыууӕ фсымӕры марды ингӕны фестадысты. Сӕ ингӕныл та фӕзынд диссаджы цырт, чъыр ӕмӕ дурӕй амад, рӕсугъд галуан йӕ алыфарс афтӕмӕй. Уӕд Дзерассӕ дзуры Уастырджимӕ. Цӕй уӕдӕ ӕз мӕхи ӕхсон уартӕ денджызы был, кӕннод тугӕрхӕмттӕй демӕ куыд фӕцӕуон? Ды уал ам бад, ӕз ныртӕккӕ фездӕхдзынӕн. Уастырджи баууӕндыд Дзерассӕйыл, Дзерассӕ денджызы былмӕ куыддӕр бахӕццӕ ис, афтӕ денджызы йӕхи баппӕрста ӕмӕ ныффардӕг ис йӕ фыдыбӕстӕ Донбеттыртӕм. Ныр ӕрбацӕудзӕн, уӕд ӕрбацӕудзӕн, зӕгъгӕ, Уастырджи ӕнхъӕлмӕ кӕсы ӕмӕ йӕхинымӕры алыхуызон хъуыдытӕ кӕны. Фӕлӕ ма цӕй ус ӕмӕ цӕй цыдӕр! Фыдӕнхъӕлӕй баззади Уастырджи. Йӕ зӕрдыл бадардта уыцы сайт ӕмӕ загъта: «Эй, Додой дӕ къона, уӕлӕ уыл дыл нӕ фӕхӕст уыдзынӕн, фӕлӕ мын мӕрдтытӕ кӕдӕм ирвӕздзынӕ?» Абадт йе ртыкъахыг бӕхыл Уастырджи ӕмӕ мӕстӕйдзагӕй денджызы былтыл цуангӕнгӕ рафардӕг ис йӕ егаримӕ.